Mela, llum ħankunu qed nibdew topic ġdid, redox. Issa dan it-topic ma kienx qiegħed fil-booklet tal-Form 4 għax kont beħsib li nagħmlu fil-Form 5. Però pers li huwa topic li jmur ma għajan iktieri u m'għandux practicals, I thought it was better that we do it this year. Ok. In-notes tiegħu uploadjajthom fit-Teams fuq Teams fil-Files section. Mela nibdew minn page one. So meta ħankunu qed nitkellmu fuq redox ħa niddiskutu żewġ tipi ta' reactions li jiġru fl-istess ħin ġol-istess reaction ħajkun hemm reactants fl-istess reaction li qed jiġu oxidized u reactants li qed jiġu reduced. Issa, nistgħu niddeċiedu what is being reduced and what is being oxidized by using three definitions u dawn it-tliet definitions ma mhumi m'għandhomx żmien l-istess. L-ewwel waħda tittratta biss jekk ir-reaction għandha hydrogen jew oxygen fir-reactants. Jiġifieri if these elements are absent, allura dik id-definition ma tkunx tista' tuża biex turi fejn hemm reduction jew oxidation. U di ħa nibdew nitkellmu fuqha fuq page one. Mbagħad fuq page three eh, ħa nitkellmu fuq it-tieni definition ta' redox li hija iktar eh, general u tista' tiġi applikata f'ħafna iktar scenarios. U din eh, titratta loss or gain of electrons, fil-fatt hawnhekk fejn ħa nerġgħu nużaw il-Hove equations. U mbagħad l-aħħar definition, it-tielet waħda, hija we are going to see what is being reduced or oxidised by using the oxidation numbers. Fil-fatt, dawn it-tliet definitions jinsabu ġo partijiet differenti tan-noti, kif għedtilkom tajjeb, il-first definition fuq page one, il-tieni definition fuq page three, u t-tielet definition fuq page 5. Okay? Um, mela aħna nibdew bl-iktar waħda antika. Um, Il-first definition. U di um, tapplika biss meta jkun hemm oxygen jew hydrogen fir-reaction, so it's a bit limited. Um, Na. Issa, kif għadtilkom tajjeb, jekk per eżempju jkollna equation bħal di, iron plus sulphur jiġi iron sulphide, f'dak il-każ ma nistax per eżempju ngħid iron is oxidized għax kien hemm gain of oxygen. M'hemmx oxygen jew hydrogen. So, f'dawk il-każijiet trid tmur biex tuża l-other two definitions. Issa, xi tgħid l-ewwel definition? Issa, din jew ħa tkun in terms of oxygen, kif ħa naraw fil-bidu, jew inkella aktar tard ħa narawha li tista' tkun in terms of hydrogen. U din tgħid li oxidation is the addition of oxygen. Mela, jekk ikun hemm reactant, fil-bidu huwa bla oxygen, u fl-aħħar żdidlu l-oxygen, hemmhekk nista' ngħid li qed jiġrilu oxidation. Reduction hija meta jitneħħa l-oxygen u mbagħad l-oppost, so oxidation, addition of oxygen, reduction, removal of oxygen. Let's see an example where this can be applied. Mela, Fil-bidu għandna zinc oxide qed jinbidel ġo zinc, mela that is removal of oxygen. Mela look at the definition, removal of oxygen is reduction, b'hekk ktibt reduction fejn l-arrow. Jekk imbagħad inħares lejn carbon, carbon qiegħed element fil-bidu u mbagħad ġie carbon monoxide, żdiedlu l-oxygen, there is addition of oxygen, so we can say that that is oxidation. Allura din hija example ta' redox reaction għax hemm reactant li qed jiġi reduced u hemm reactant li qed jiġi oxidized. Issa, l-ewwel definition tista' tiġi applikata bil-hydrogen. Okay? And uh, this can state as well that oxidation is the removal of hydrogen, reduction is the addition of hydrogen. Mela daw importanti tkun tafhom bl-amment ta' removal u addition. Um, u ħanħarsu lej hydrogen sulfide. Minn hydrogen sulfide ġie sulphur, kien hemm removal of hydrogen. Removal of hydrogen is oxidation. Minn klorin għal HCl kien hemm addition of hydrogen, allura dik hija reduction.

Copper plus oxygen jiġi copper oxide. Minn hawn għal hawn, minn copper ġie copper oxide, kien hemm addition of oxygen. Allura l-copper nista' ngħid li qed jiġi oxidized. Hemm oxygen min-naħa l-oħra qed jiffaċilita l-oxidation, allura jista' jitqies bħala oxidizing agent. Mela, hekk issa fuq page one għandna ħafna reactions u ħankunu qed naraw li minnhom xi reactants li qed jiġu oxidized jew reduced. Mela, Li ħa tagħmlu please ma dawn l equations jien qed nagħmel l arrows intom ħa tagħmlu bħali please mela minn magnesium għal magnesium oxide oxidized minħabba li magnesium qed ikollu addition of oxygen carbon għal carbon dioxide qed jiġi oxidized ukoll għax hemm addition of oxygen. Mbagħad minn sodium għal sodium hydride, hemmhekk pereżempju sodium huwa reduced għax hemm addition of hydrogen, ma ninsewx jekk addition of oxygen, oxidized, jekk addition of hydrogen, reduced. Minn hydrogen għal water ġie oxidized minħabba li kien hemm addition of oxygen. Ehm, mela dawk xi examples, alright? Issa, ehm, tajjeb naraw xi tfisser il-kelma oxidizing agent. Oxidizing agent huwa dak li qed jagħti l-oxygen, ir-reactant li ieħor ġifieri li qed jagħti l-oxygen, jew inkella ir-reactant li qed ineħħi l-hydrogen. U nsibu ħafna examples ta' oxidizing agents, ovvjament hemm oxygen, ozone, il-halogens ukoll huma good oxidizing agents, jiġifieri fejn ktibt klorin hemmhekk even the other halogens are oxidizing agents, hydrogen peroxide,

or removes oxygen ma ninsewx dejjem oxygen u hydrogen kontra xulxin u examples ta' reducing agents dawn anka semmejnihom throughout some of the topics we have done fil-fatt aħna reducing agent konna ngħidu removes oxygen from another substance tiftakru pereżempju rajna l-hydrogen aħna diġa mit-topic ta' hydrogen mit-topic ta' carbon ukoll konna rajna carbon monoxide u carbon, right? So għaw tlieta diġà nafu bihom. Daw it-tnej qed nitalmu bihom fil-lesson tal-lum. Mela, id-definition ta' reducing agent importanti tkunu ta' fuqa. Issa, ħanaraw reaction fej ħanidentifikaw il-reducing agent. Mela, għawek għanna reaction ta' nitrogen plus hydrogen jiġi ammonia. Okay? Mela, first we identify what is reduced. Mela, minn nitrogen biex ġi ammonia. Kien hemm addition ta' hydrogen. Mela nista' ngħid li nitrogen is being reduced għax kien hemm addition ta' hydrogen. Issa, mela, ir-reactant l-ieħor, right, huwa ir-reducing agent għax hu qed jagħti l-hydrogen, okay, għax aħna fid-definition rajna a reducing agent transfers hydrogen or removes oxygen. So nitrogen has gained hydrogen, allura qed tiġi reduced. The reaction is reduction and hydrogen is the reducing agent. Now, the other one. Mela, chlorine plus hydrogen jiġi hydrogen chloride. Mela, minn chlorine għal HCl qed ikun hemm addition ta' hydrogen. Mela, chlorine has gained hydrogen. And therefore, chlorine is, meta jkun hemm addition ta' hydrogen, x'tallimna fid-definition? Addition of hydrogen is reduction. Mela, therefore chlorine is reduced. Allura, min hu r-reducing agent? Min qed jagħti l-hydrogen? Hydrogen stess huwa r-reducing agent. So, iċċekkjaw please li tagħmlu daw il-fill in the blanks ta' page 2. Issa, ħammorru fuq page 3 u issa ħammorru iktar fid-dettall fuq redox reactions. Redox reactions huma reactions fejn ikun hemm reactant qed jiġi reduced u reactant fl-istess ħin li qed jiġi oxidized. U ħa naraw xi example hawnhekk. Mela, lead oxide plus hydrogen jiġi lead u water. Mela, Minn lead oxide għal lead hemmhekk qed nikteb reduction. Għalfejn? Għax reduction għandna li jew tista' tkun addition of hydrogen jew inkella removal of oxygen u hawnhekk aħna qed naraw the removal of oxygen. So, from lead oxide

All right. Issa, intom fuq l-equation tagħkom ta' page 3 ħa tagħmlu l-istess bħali l-arrows imma ħa tużaw żewġ kuluri differenti u ibqgħu użaw throughout all the notes. E, meta ħa tagħmlu il-vleġeġ tar-reduction fil-każ tiegħi dejjem ħa tarawhom red. u fil-każ tal-oxidation dejjem ħa tarawhom qisu dak il-dirty yellow colour. Okay? Issa l-fill in the blanks mela. Min qed jiġi reduced? Lead oxide qed jiġi reduced u min qed jiġi oxidized il-hydrogen qed jiġi oxidized. Issa Mela, intom fill in the blanks, l-ewwel waħda tridu tiktbu PBO is reduced u t-tieni waħda mbagħad hydrogen is oxidised. Issa, ir-reducing agents mbagħad ikunu bil-maqlub, jiġifieri what was reduced is the oxidising agent. What is oxidised is the reducing agent, mela jekk hydrogen qed jiġi oxidised, dan huwa r-reducing agent. U jekk lead oxide qed jiġi reduced, dan huwa l-oxidising agent. Fil-fatt x'għadna fuq oxidising agent? It transfers oxygen, x'għadna fuq reducing agent, transverse hydrogen jew removes oxygen. Fil-fatt hawnhekk anke qed naraw ehm, li seraq il-hydrogen mir-reactant l-ieħor. Ehm, mela kif għattilkom please għamlu l-arrows u keep using these two colors further on. The next one. Zinc oxide plus carbon, mela, biċċa biċċa ħa narawha. Zinc oxide sar zinc. Mela hemmhekk qed naraw li kien hemm removal of oxygen. Removal of oxygen is reduction. Mela għamlu vleġġa minn hawn għal hawn u iktbu reduction minn carbon għal carbon monoxide kien hemm addition of oxygen addition of oxygen is oxidation mela l-ewwel fill in the blanks ZnO huwa reduced minn hemm qed tibda l-vleġġa tar-reduction u carbon huwa oxidized. Issa, l-agents, mela l-agents ikunu bil-kontra, jekk wieħed qed jiġi oxidized huwa r-reducing agent. Okay? Mela, ir-reducing agent huwa carbon. Aħna x'nafu fuq reducing agent? It removes oxygen. għax qed jieħdu hu. U oxidizing agent donates oxygen, min qed jagħmel donation tal-oxygen, iż-ZNO. Now, I'm going to continue. Mela now we have finished the first um, definition. U nfakkarkom li din hija either related with oxygen or with hydrogen. Ġibir ma tistax tispjega għalfejn kien hemm oxidation, per eżempju, għax tajt għax kien hemm, per eżempju, id-daħal electrons fiha, di hija biss related ma' oxygen u hydrogen. Issa, it-tieni definition hija iktar versatili u tista' tapplika għal ħafna iktar tipi ta' reactions. U din tgħid li oxidation is the loss of electrons, allura hawnhekk ħa naraw Hove equations u Hove equations li juru loss of electrons ikollhom il-minus, quddiem l-electrons u allura oxidizing agent bil-kontra. Mela, jekk min qed jiġi oxidized qed jagħmel ehm, loss of electrons, mela l-oxidizing agent very important huwa electron acceptor, huwa dak li qed jaċċetta l-electrons. Imbagħad tajt ukoll li reduction is the gain of electrons, jiġifieri fil-half equation ħa nagħmlu plus quddiem l-electrons, allura ir-reducing agent huwa dak li qed jagħmel donation tal-electrons. Okay? So these four points from page uh, 3 to page 4 are very, very important. Now, u biex niftakruha aħjar di nistgħu niftakru din il-kelma oil rig. Oil, the oil part stands for oxidation is loss. ovvjament of electrons, u rig tfisser reduction is gain of electrons. Okay? Fil-fatt din il-mnemonic qiegħda fuq page 4 if you highlight the first letter of each word tiġi l-kelma oil rig. Mela you highlight O only I L R I and G u tiġi bil-kelma oil rig. Jiġifieri oxidation is loss, reduction is gain, dejjem qed nitkellmu fuq electrons. U mela oxidation ngħidu loss of electrons li jkun hemm reactant minnhom li jitlef l-electrons. U reduction ikun hemm reactant minnhom li jigwadanja l-electrons. Issa, Issa, din it-table summary tal-oxidizing u reducing agent. Okay? reducing agent huwa dak li jitlef l-electrons. Fil-waqt li oxidizing agent huma electron acceptors. u oxidizing agents peress li qed jagħmlu gain of electrons qed jiġu reduced filwaqt li r-reducing agent minħabba li qed jagħmel loss of electrons qed jiġi oxidized. Copy this table on page 4 on a sticky note. And we're going to apply it issa. Eh, kif bdejt ngħid tajjeb l-ewwel it-tieni definition biex tkun tista' tara min qed jagħmel loss jew gain of electrons importanti li eh, tagħmel il-half equations. Jekk ikun hemm loss of electrons ħajkun hemm minus quddiem l-electrons u jekk ikun hemm gain of electrons ħajkun hemm plus quddiem l-electros. Mela, din mhux qiegħda fil-booklet imma ħanibda nispjega b'example ċar u suppost ikun straight forward. Mela, jiena ħanara jekk sodium hawnhekk dir-reaction qed jiġi reduced jew oxidized. permezz ta' half equation. Mela li rrid nagħmel l-ewwel hija li rrid nistudja fil-bidu jekk sodium huwa element jew compound. Fil-bidu sodium huwa element, mela ċ-charge tiegħu hija ta' żero, jiġifieri hemmhekk għandu equal number of protons and electrons. In-naħa l-oħra sodium hija ġo compound mela għandu charge u ċ-charge tiegħu, sodium mhuwiex transition metal mela nista' nsibha faċilment mill-periodic table u hija ta' plus 1. Hawnhekk hawn fid-dettall x'qed jiġrilu s-sodium. Fil-bidu huwa atom, jiġifieri element biċ-charge ta' zero u għandu equal number of protons and electrons, fil-fatt iċ-ċarġija ta' żero. Imma mbagħad in-naħa l-oħra hi huwa ion, jiġifieri għandu electron mitlufa, jiġifieri minn 11 electrons issa ġie 10. U issa ċ-ċarġ ġiet ta' plus 1. Okay? Issa, din dal-proċess kollu aħna kemm indawruh ġo have equation. Okay? So, here it is with the charge of zero. Nista' nuża NA Issa, jina għek mux etnurija, ma tista tagħmel NA with the charge of zero. minus electron għax kien hemm one electron which is lost u hawnhekk meta tkun iktar minn one l-electrons tagħmel coefficient pereżempju jista' jkun hemm bħala aluminjum jitlef tlieta pereżempju. E minus hija s-simbol ta' electron dik qatt qatt qatt ma tinbidel u mbagħad ġi Na plus ma ninsewx din hija cation u cations dejjem għandhom iktar protons minn electrons. Ok? L-electrons ġew bin-nieqes għax kien hemm waħda li intilfet. Issa, mela, x'qed naraw hawnhekk? Loss of electrons għax għamilt dak il-minus quddiem l-electrons. Issa aħna llum qed nitgħallmu li Loss of electrons huwa oxidation. Mela, f'dan il-każ, sodium element is being oxidized, the reason being because it is losing electrons. Now, if I had to analyze the chlorine, so first the chlorine is an atom element ġifiri, mela hemmhekk iċ-charge hija ta' b'żero. You can look at the periodic table, okay? Klorin, meta huwa atom, għandu 17 electrons. Għandu charge ta' zero, mela protons għandu 17 ukoll. Issa, dan huwa non-metal. Now, let's look on the other side. Klorin għadu element hawnhekk le, issa ġi ion għandu charge. U aħna nafu li non-metals meta jkunu ions jiġu negative. Non-metals react by gaining of gaining electrons. Okay? Mela dan għandu spazju battal u ħajirċievi elektron waħda. jirċievi dik l-electron u ma jibqax b'seventeen electrons issa ġie b'eighteen so he has now more electrons than protons allura ċ-charge ġiet ta' minus one issa kif ħa nirrappreżentha di so i have cl plus an electron jiġi cl minus Però, però, ehm, di li konna rajna fil-homework aħna, klorin huwa eh, diatomic element. Allura ma kienx hemm tnej, eh, ma kienx hemm waħda, skużawni, atom, imma kien hemm tnej atoms. Allura jekk atom għandha bżonn elektron waħda, ehm, allura jekk hemm żewġ atoms ħajkollhom bżonn żewġ electrons. Allura mhux għajn waħda ħa nipproduċi imma tnejn. U nnutaw ukoll li issa għamilt plus quddiem l-electrons biex nuri li hemm gain of electrons. Issa, x'qed nitgħallmu hawnhekk? Li gain of electrons is reduction. Mela, klorin is being reduced.

electrons. At the end, magnesium is an ion. Look at the periodic table. The charge, mela, which the magnesium has now is plus 2. Huwa cation il-magnesium, iġifiri għandu iktar protons minn electrons. Iġifiri l-electrons edin bin-nieqes. Kemm hemm niqsin? Nara ċ-charge. kemm hi charge plus 2, jiġifieri għandu żewġ electrons neqsin. Jiġifieri fil-bidu kien 12 electrons, issa ġie 10 electrons. Mela rrid nagħmel minus quddiem l-electrons u 2 għax tilef iktar minn waħda electron, tilef tnejn. Issa, di x'qed turi? Reduction jew oxidation? Loss of electrons, fil-fatt qed nuri minus hemmhekk. Loss of electrons is oxidation. Mela, magnesium has lost electrons, this is oxidation. Na. Ħa nħares lejn l-oxygen issa. L-oxygen fil-bidu huwa element, right? U fl-aħħar huwa compound, mela għandu charge. Meta jkun element iċ-charge dejjem hija ta' zero. Ġifieri hemmhekk l-oxygen għandu 8 electrons, l-atomic number. Jekk inħares lejn oxygen in-naħa l-oħra, huwa compound ma għadx għandu the original number of electrons. Hu fil-fatt għandu charge. Iċ-charge ta' oxygen mill-periodic table hija ta' minus 2. Huwa anion. X'inhuma anions? Huma ions li għandhom iktar electrons minn protons. Mela l-electrons huma abbundanti ħafna. Hemm extra electrons u hemm tnegi extra electrons għax issa m'għadux b'eight electrons imma ġie b'ten electrons. So issa x'sign ħa nagħmlu quddiem l-electrons? Taqblu li plus Na. Di li jsibu naqra tricky l-istudenti hija minħabba l-biċċa xogħol tad-diatomic issa. Mela, oxygen imma huwa a diatomic element, fil-fatt dan it-two żgħir, allura ions mhux waħda ħa nipproduċi, tnejn, fil-fatt b'hekk għamilt dan il-coefficient ta' two. U jekk waħda qed inkella bżonn żewġ electrons, issa jekk hemm tnejn mela għandi bżonn id-doppju electrons, so 2 times 2 fil-fatt jiġi 4. U dik il-plus nafu għal xiex, għax kien hemm gain of electrons.

hemmhekk jiġifieri ċ-charge hija ta' żero, jiġifieri hemmhekk għandu the original number of electrons, which is 26, you might even find you find it comfortable to write the number of electrons ukoll, I think they help. Fil-bidu huwa 26. Issa, fl-aħħar, iċ-charge ta' Fe ġiet, huwa l-ewwel nett compound mela għandu charge, u ġiet plus 2 iċ-charge. Għalfejn hemm plus two? Għax hemm wieħed sulphur għandu charge ta' minus two, mela iron hemm wieħed u jrid ikollu completely opposite charge, plus two. Fl-aħħar l-iron ġie cat iron, jiġifieri għandu iktar protons minn electrons. Okay? L-electrons huma imnaqqsin min-numru oriġinali. By kemm naqsu? Niċċekkja ċ-charge. Iċ-charge tgħidli by kemm naqsu l-electrons. L-ajja plus 2 iġifieri naqsu by 2. Mela jekk kellu 26 issa għandu 24. So, eh, minus, għax electron loss, għax forma ketajn, 2

u ċ-charge ta' sulphur hija ta' 2-. Huwa anion. Anion ifisser li għandu iktar electrons minn protons, jiġifieri dan għandu ħafna electrons, jiġifieri kien hemm gain of electrons. Iċ-charge tgħidli kemm gwadanja electrons, gwadanja 2 electrons. U din it-tieni half equation, din ħa tiktbuha fuq it-tieni blank line. U għawek qed naraw li sulfur qed jiġi reduced, għax qed jagħmel gain of electrons, ma ninsewx it-tieni definition, oxidation is loss of electrons, reduction is gain. Meta jkolli reduction, fil-każ tal-electrons ikolli plus quddiem l-electrons u meta jkolli oxidation ikolli minus quddiem l-electrons. F'dan il-każ ukoll m'hemmx għalfejn noqgħod nagħmel il-balancing tal-electrons biex inġibhom equal għax għandi wieħed qed jitlef tnej electrons u l-ieħor qed jiggwadanja tnej. The number of electrons lost is equal to the number of electrons gained. Issa, hawnhekk għandna example ieħor fejn għandna iron chloride plus klorin jiġi iron chloride jerġa' imma ċ-charge ta' iron qed tinbidel. Issa, mela l-ewwel ħa nagħmlu half equation għal FE. FE fil-bidu huwa compound. Issa FE huwa transition metal. Allura ma nistax insib iċ-charge direttament mill-periodic table. Irrid noqgħod nagħmel naqa rough work biex insib kemm qiegħda iċ-charge ta' FE hawnhekk. Ħa naħdem il-formula bil-maqlub, jiġifieri chlorines hawnhekk hawn tnej u kull chlorine għandu charge ta' minus one, f'daqqa għandhom charge ta' minus two, u hemm ion wieħed, so the charge of Fe over here must be a plus two. In-naħa l-oħra ion huwa ġo compound ukoll, imma u naħdem iċ-charge tiegħu. Iċ-charge ta' Fe hawnhekk nista' nsibha billi nagħmel hekk. Għandi tliet chlorines, kull wieħed għandu charge ta' minus 1, jiġifieri f'daqqa għandhom charge ta' minus 3 u l-iron għandu charge ta' plus 3. So, this is a bit particular għax l-iron eh, Huwa compound fil-bidu u qed jibqa' compound fil-products imma ċ-charge qed tinbidel. Fil-bidu huwa cation biċ-charge ta' plus two u fl-aħħar huwa cation ukoll imma biċ-charge ta' plus three.

two electrons less from the original number of electrons. So, jekk meta huwa atom huwa 26, meta huwa Fe2 plus issa għandu 24. Għamnaħa l-oħra huwa 3 plus, so issa għandu 3 electrons less from the original. Mela, 26 minus three jiġi twenty three. So minn twenty four qed jiġi twenty three. Qed jonqsu. Allura hemm loss of electrons. Fil-fatt minus quddiem l-electron. Mela dik kienet ta' iron. Issa U mbagħad ħa mmorru għal klorin. Issa, di wkoll naqa' partikolari. Klorin ħa nikkumparaw dan il-klorin element hawnhekk għal dan il-klorin ġol-compound fil-product. Ma nistax nikkumpara dal-klorin ma' dal-klorin għax klorin mhuwiex transition, iċ-charge meta jkun ġo compound dejjem minus one. So, I compare where there is a difference in charge. U klorin fil-bidu hawnhekk huwa element, mela hemmhekk iċ-charge hija ta' żero. U hemmhekk in-numru ta' electrons li għandu klorin peress li huwa element huwa the original number of electrons, which is 17. On the other side, klorin is a compound, mela it has a charge, and the charge is that of minus 1. Peress li huwa anion issa għandu iktar electrons minn protons, allura m'għadx għandu 17 imma issa għandu 18. So, there are, there is one extra electron. Allura dak il-plus quddiem l-electron biex nuri li hemm electron gain. Issa, il-ħaġa hi għax klorin huwa diatomic, mela jekk Atom waħda kellha bżonn electron waħda, jekk hemm two atoms mela times two l-electrons, mela two electrons għandna bżonn. Allura wkoll jekk għandi two atoms ħa nipproduċi two ions. Issa, the number of electrons lost iridu jkunu bilfors għax electrons can't be created or destroyed, iridu jkunu għall-electrons gained. Allura, jiena rrid inġib l-electrons lost to. U nagħmilha di billi nagħlaq l-equation ġo brackets u nuri li din l-equation irrid nagħmilha times 2 biex inkun ibbilanċjajt dawk l-electrons. Ehm, il-fill in the blanks, mela, dejjem inħares lej ehm, il-half equations, klorin huwa reduced għax kien hemm gain of electrons, fil-fatt għamilt plus quddiem l-electrons. U Fe2 plus ehm, ġi oxidized. Issa, common mistakes li jagħmlu l-istudenti. Ġieli l-istudenti jagħmlu iron is oxidized, le, mhux tajba hekk, għax iron qed nifhem element meta ngħid iron. So it's important to write jew Fe2 plus jew inkella FeCl2 tajba xorta. Ok? U daw l-equations ma ninsewx nikdbuhom fil-fill-in the blanks eh, fuq page 5 u anka timla xinu reduced u xinu oxidized. Now, the other example, Daw issa f'din l-equation tajtkom il-half equations lesti. Il-half equation ta' copper kieku di tafu tagħmluha intom imma tal-oxide biex ġi water hemmhekk dik intom ma tistgħux tagħmluha. Issa għalfejn tajtilkom jien biex nurikom li jista' jkun li fil-mathsek pereżempju itikom half equations lesti u inti kemm tidentifika jekk hemm electron loss jew gain. L-ewwel waħda ta' copper għandha electron gain għax għandha plus quddiem l-electrons. U t-tieni waħda peress li għandek minus quddiem l-electrons ifisser li dik hemmhekk qed naraw electron loss. Allura fejn naf issa li fejn għandi electron gain għandi reduction allura CO2 plus is reduced u fejn għandi electron loss għandi oxidation allura oxide O2 minus is